Ähliňize salam. Bu dersimizde while loop hakynda aýtmakçy. While näme diýmek? Haçanda diýmek. Ýagny bir şert haçanda dogry bolanda diňe şony gaýtalap edip dur diýen ýalyrak. Göreliň näme zatdygyny. Biz öňki ýazanlarymyzy öçüreli. Meselem x input galsyn, şu galsyn. Şu ýere gitsin. Şunam gitsin. If dälde biz while diýen. While hem conditional statementler üçin, ýagny garaşly bir e, baglaýjylyk üçin edil if ýaly ulanylýar. Iki sany deňdir goýulýar. String bolsa goşa durnak we yzyndan hem iki nokat. While diýeli. While ýazandan özi çykardyny. While x deňdir 1 diýýän men. Näme deýin? Print näme diýsin? Print salam diýsin meselem. Indi x 1-e deň boldugyça maňa salam diýip çykarsyn. Görelim näme diýýär. San geri diyelim. Mesela 1 diyelim. Sanam sanam sanam sanam sanam. X 1'e deň bolup dur. Ine while'da şular yani bir zat var. Bu e, infinity loop'a girdi. Yani while bir loop. Yani aylap dur ya. Ine mesela X 1'e deňmi? Print sanam diye. Yine şu yere geliyor. X 1'e deň ya. Ýene print salam diýýär. X brendingi üçin ýene şuňa gelýär, ýene-de print salam bul işleýär. Ýene-de şu ýere gelýär, ýene-de bul işleýär. Çykyp durýar soňsuz üçin. Durdurýas muny. Hökman däl şu bol. Näme edeli? Indi muny durdurmaň bir ýoly ýokmy? Ýagny X brending boldugyça while print salam işläp durmaly bolýar bu. While nädip durdurýas? Break diýäs. Break ýagny döwmek ýagny bu loopy döwýä, durdurýa. Göreliň indi näme etýä. Bir diýeli ýene. Salam. Boldy. Bir gezek işledi durdy. Näme bolýa bu ýerde? While x deňdir şul inputdan gelen x alýa, bireden bolsa barlaýa, bireden, howa bireden. Print salam diýýä. Işledi. Bu ýere geçýä. Bri. Durdurýa. Goý ýandy. Boldy. Başga zat ýok. Onsoň Pass näme etýä? Pass hem göreli. Bir diýeli. Pass hiç zat etmeýä. Sebäbi passda näme etýä? Şuňa deňmi? Print salamy? Pass etýä. Hawa geçir onda. Ýene ýokary geçýä. Ýene şu bolýa. Ine, pass statementim şular ýagny. Ýöne eger biz print aýyrsak, while x deňdir bir pass diýip goýsak, hiç hil, hiç zat bolmaýar. Gutarmaýar biziňki ine gidip durýar. Ýöne pass hem bir zady arasyny üzýär ýöne gutartmaýar break ýalyk däl meselem breakde näme eder göreliň bir diýsek boldy bir berdi program finish gutardy şo ýerde ýöne passda olar ýaly däl passda gutartmaýar program bir ýazdyňmy dowam bar garaşýar şoňa Ýöne biz dowamynda her saat ýazmalygymyz üçin meselem şu ýerden ýazaly pasteli print näme diýsin salam diýsin aýra ýazal loopyň içinde da while'yň içinde da indi bu ýerde işletip bileris bir ýazaly pasteli ýende geçmedi why Kod biz negri bu. Hukmanda. Umuman pastda biz while loop'un içinde tutýar ýagny. Break ýalda break'de gün geçir goý berýär. Pastda olar ýany etmeýär. While mine şular ýaly. While x deňdir 1 diýdik. Meselem while'un içinde biz if hem ýazyp bilýäs. Meselem while x deňdir 1 diýýäs. Näme diýeli? Näme bolsun? Ya da şular ýaly da. While true dip ýazýas köplenç. Yani biz x-iň içine näme girsek girsin, şu Python-yň e, kabul edip biljek bir zadyny, bir datasyny giren bolsak, while loop işläp durýar. Meselem biz o ýere string girsegem, integer girsegem işläp durýar, park ýok. Näme diýeli? While x deňdir diýeli meselem. While true diýdik tägim. Indi if statementini ulyp bilýäs. If x deňdir diýýäs meselem. Bir bolsa print salam diýsin. Elif ulanýas ýene-de. While-iň içinde ulyp bilýäs bulary. Elif diýýäs x deňdir 2 bolsa print hello diýsin meselem ýa-da else goýaly else diýsin birem däl ikem däl 3 bolsa başga zat bolsa print näme diýsin ýok diýsin göreliň işledip Salam girdi diýdi. Bir diýdim. Salam salam salam. Ýöne biz break goýmadyk. Indi bu dowam edip durýar. Program durmady bu ýerde. Şu ýere bir break goýsak indi adam şekilli işlär. San girir diýdi. Bir diýdi. Salam çykardy. Ýene-de işletýäs. San girir diýdi. Iki diýdi. Hello diýdi. Ýene-de işletýäs. San girir diýdi. Üç diýdi. Ýok diýdi. Ine şular ýany tab 3 bu ýerde ýoklugy üçin else geçdi. While break bilen ulansak, program başlandan soň, loop başlandan soň etjek işini etýär. Meselem, x 1 eden bolsa print salam çykarýar, soň break durýar, duruzýar. While hem şular ýany muny praktika edersiňiz, öwrenersiňiz. Häzirlikçe şuny bilsek ýeterlik.